Mintirho, Ku avanyisa ka khumenharhu, Ekerekeni ya le Antiyoka a ku ri ni vaprofeta ni vadyondzisi van'wana, va nga Barnaba na Simiyoni loyi a va ku i Nigere na Lukiyo wa Kirena na Manaheme loyi a nga kula swin'we na Hosi Heroda na Sawulo. Loko va ri karhi va titsona swakudya va gandzela Hosi, moya lowo kwetsima wu ku, Ndzi hlawuleleni Barnaba na Sawulo va ya entirhweni lowu ndzi va vitaneleke wona. Kutani loko va titsonile swakudya ni loko va khongerile, va va tlhandleka mavoko, kutani va va pfulela tindlela. Vona ke, hi ku rhumiwa hi moya lowo kwetsima, va ngirimela eSelukiya, va nghena engalaveni va pelela eKipra. Loko va fikile eSalami, va twarisa rito ra Xikwembu emasinagogeni ya Vayuda. A va ri na Yohane, mupfuni wa vona. Kuteloko va tsemakanyile xihlale hinkwaxo ku ya fika ePafo, va ya kuma mungoma un'wana, muprofeta wa ku hemba wa Muyuda. Vito ra yena a va ku i Bariyesu. A a tshama ni Sergiyo Pawulo, muyimeri wa vuhosi, wanuna wo tlhariha, loyi a a vitanile Barnaba na Sawulo hikuva a lava ku twa rito ra Xikwembu. Kambe va siveriwa hi munhu loyi wa mungoma, loyi vito rin'wana ra yena a va ku i Elima, a a ringeta ku endla leswaku muyimeri wa vuhosi a nga pfumeri. Kambe Sawulo, a nga yena Pawulo, a tala moya lowo kwetsima kutani a honokela mungoma loyi a ku, Wena n'wana wa Sathana, la taleke ku xisa hinkwako ni ku biha hinkwako, wena nala wa hinkwaswo leswi lulameke, xana u ta tshika rini ku hingakanya tindlela leto lulama ta Hosi ke? Vona sweswi, voko ra Hosi ri le henhla ka wena. U ta fa mahlo, u heta masiku u nga voni nchumu. Hi nomu lowu, mungoma a tela hi riphume ni munyama, kutani a gugurhuteka, a lava vanhu lava nga n'wi fambisaka hi voko. Loko muyimeri wa vuhosi a vona leswi humeleleke, a pfumela, a hlamarisiwa hi ta hosi leti a dyondzisiweke tona. Pawulo ni lava a va ri na yena va suka ePafo hi ngalava, va pelela ePerge, muti wa Pamfiliya. Kambe Yohane a hambana na vona a tlhelela eYerusalema. Loko va ri vona, va suka le Perge, va ya fika emutini wa Antiyoka wa Phisidiya. Kutani va nghena esinagogeni hi siku ra Savata, va tshama hansi. Endzhaku ka loko ku hlayiwile tindzimana ta Nawu ni ta Vaprofeta, vafambisi va sinagoga va va rhumela rito va ku, N'wina varikwerhu, loko mi ri ni rito ro khongotela vanhu, mi nga vulavula. Kwalaho Pawulo a suka a yima. Kutani loko a va khwehletile hi voko a ku, Vavanuna va Israele, Na n'wina lava chavaka Xikwembu, yingisani! Xikwembu xa tiko leri ra Vaisraele xi hlawurile vatata wa hina, kutani loko Vaisraele lava va ha luverile etikweni ra Egipta, Xikwembu xi va kurisa, xi vuya xi va humesa kona hi matimba lamakulu. Kutani le Mananga xi va lehisela mbilu malembe ya makume mune. Kuteloko xi herisile miganga ya nkombo etikweni ra Kanana, xi avela vatatana tiko ra kona ri va ndzhaka ya vona. Hinkwaswo leswi swi tekile malembe ya mune wa madzana na makume-ntlhanu, endzhaku ka swona xi va nyika vaavanyisi ku ya fika enkarhini wa muprofeta Samiyele. Kavaloko va kombela hosi, kutani Xikwembu xi va nyika Sawulo n'wana Kixi, wanuna wa rixaka ra Benjamini, a fuma malembe ya makume-mune. Loko Xikwembu xi n'wi susile, xi veka Davhida ku va hosi ya vona. Hi yena loyi xi nga n'wi vula leswaku wa khenseka loko xi te, Ndzi kumile leswaku Davhida n'wana Yese i munhu loyi a nga wa mbilu ya mina, hikuva u ta endla hinkwaswo leswi ndzi swi rhandzaka. Erixakeni ra yena, Xikwembu xi nyikile Vaisrayele eMuponisi a nga Yesu, hilaha a xi swi tshembisile hakona. Loko Yesu a nga si humelela, Yohane u rhange a twarisa etikweni ra Israyele hinkwaro mahungu ya leswaku lava hundzukaka va ta khuvuriwa. Kutani loko Yohana a lava ku heta ntirho wa yena, u te, Xana a mi anakanya leswaku ndzi mani ke? A ndzi yena loyi mi n'wi langutelaka. Kambe vonani, wa ta endzhaku ka mina loyi swi nga ndzi faneriki ni ku n'wi hluvula tintangu. N'wina varikwerhu mi nga rixaka ra Abrahama, na van'wana lava chavaka Xikwembu exikarhi ka n'wina. Mahungu lawa ya ku ponisiwa ma rhumeriwile ka hina. Lava akeke eYerusalema ni vakulukumba va vona a va tivanga leswaku Yesu i mani, naswona a va twisisanga marito ya vaprofeta lama hlayiwaka siku rin'wana ni rin'wana ra Savata. Kambe va endlile leswaku marito lawa ma hetiseka siku va avanyiseke Yesu, hambiloko va nga kumanga nchumu xo biha eka yena lexi va fanelaka ku n'wi avanyisela rifu ha xona. Va kombele ka Pilato leswaku a dlawa. Kuteloko va hetisisile timhaka hinkwato leti tsariweke ehenhla ka yena, va n'wi hawurile emhandzeni, va n'wi lata esirheni. Kambe Xikwembu xi n'wi pfuxile exikarhi ka vafi, kutani u voniwile hi masiku layo tala hi vadyondzisiwa lava nga suka eGaleliya va tlhandlukela eYerusalema va ri na yena. Namuntlha hi vona va nga timbhoni ta yena evanhwini. Na hina ke, ha mi tivisa mahungu lamanene ya xitshembiso lexi vatata wa hina va tshembisiweke xona, hileswaku Xikwembu xi hetisisile xitshembiso xa kona eka hina vana va vona hi ku pfuxa Yesu eku feni. Hi swona leswi tsariweke eka pisalema ya vumbirhi leyi nge, U n'wananga, namuntlha ndzi ku tswarile. Loko yi ri mhaka ya ku n'wi pfuxa exikarhi ka vafi leswaku a nga heli hi ku bola, Xikwembu xi vurisile leswi xi ku, Ndzi ta mi nyika mikateko leyo hlawuleka, yi nga leyo tiya leyi tshembisiweke Davhida. Hikokwalaho xa ha vula ni kun'wana xi ku, U nge tshiki muhlawuriwa wa wena a hela hi ku bola. Loko a ri Davhida, u yisile makungu ya Xikwembu emahlweni enkarhini wa ku hanya ka yena, kutani a tihetlelela, a lahliwa ni va tata wa yena, a va a bola. Kambe loyi Xikwembu xi n'wi pfuxeke eku feni, a nga helanga hi ku bola. Swi tiveni ke n'wina varikwerhu leswaku hikwalaho ka munhu loyi, mi tivisiwa ta ku rivaleriwa ka swidyoho, naswona tivani leswaku, eka hinkwaswo leswi a mi hluleka ku pemberisiwa ka swona hi nawu wa Muxe, sweswi un'wana ni un'wana la pfumelaka wa pimberisiwa ka swona ha Yesu. Loko swi ri tano, tivoneleni leswaku ku nga humeleli leswi nga vuriwa hi vaprofeta loko va te, Langutani n'wina vasandzi, hlamalani, mi va mi lova, hikuva ndzi le ku tirheni eminkarhini leyi ya n'wina, ntirho wa kona a mi nga wu kholwi loko va mi tivisa wona. Loko Pawulo na Barnaba va huma esinagogweni, vanhu va va khongela ku ta na.